Zam, nuwa iri mvura yacho inogadziriswa mamapoloni nema necheese wo ndo anogadziriswa mapoloni wo saka yakatsvuka ndaichamuswa kuti poloni inotsvuka se inenge yapendwa here
ko apa maakuita zvekuda ndodawo kuti ndione ndidyawo zvinogadzirisa poloni aiaa uri kuona mutemo wenu uyo manje unotanga wadya ichi kwandatotenga andiri kuto kwandatenga ndatotenga hombe watanga wanipa izvozvi mandadya andiri kuzo saka iwe unotanga wadya ichi wozoita si wozodya muyo
o izvi zvinoshandei manje Eh, zvine utano zvinoshanda zvinhu zvakasiyana siyana Ah, saka ndine utano imimi musina utano idyai zvinhu Oh, eh. Because kana wasina mazino hazvire kuti hauna utano. Mazino angu akangobva apa chete asi utano ndinawo. Waka une zingi here? Ah, ndina kana zigi pana. Eh, Ndiri kuti hazvima zi- zigi here kana ndati une zingi here? Izvi zvinowedzera zingi yemumuviri yemubhodhi yemunhu. Anini mwiri wangu zvese zvakatokwana nemagaka nemacucumber Yeah. eminzwa futi.

mm, asi mudhara muri kurova oh. eh.
aiwa muri kurova eh? unoona mudhara ka chandakudira chinhu one eh. ndechekuti unonamata ah, ndinotya mwari haikona uyu mudhara wepanext apo upi uyu ane mazimu marori uyu ah, mari yake yese ndiri kurumba aiwa izvo ndozviziva zvimandiudzirwe ke aitonzi musazotaurawo zvenyu mudhara ndangokuudzai aitonzi last week kumusha kwakakaonekwa nyoka yero yanga ine toothpick Mati. Ah, izvo zvandikareva hangu nema. Regai tidai vakomana kandanzwa ndafara panani. Mati apolone rakuruka muri madzibaba. Ah, ko iwe wakuita sei ko?
Hanzi zvinogadzira apolone. Ah, akupa ndiani?
Ah.
Andikama.
Man. Hangu unoona kuti vatengwa wadya zvine zingi izvi. Aya zingi ndinayo. nzigi yacho auraita kumana ndingapedze nguva ka mm. ani muri kuona ndiri kuvaka pamba ka eh, eh. ndiri kuvaka double story ipapa ndatofara pananzwa muchitaura ndi muri kuvaka eh, uri kuvaka double story izvi hazvizodonho here sezvakaita building yakadonha mutown iyo yakambodonha pai building ye haa ah, mutown mue vangoita chikopokopo zvo zvinhu zvavo hazvisi kuita mushe yakadonha kubva pai inonzi chibuilding yacho ah, meno chekuzasi zasi imo mukatikati metaundi kwavari kuita mamoomou saka vakazoidzorera payanga yaidonha pacho haa ah, ndisingazivi hangu but kutonzi kanzuru yoda kutopinda kuti vese vasina mabuildings akanaka mm. vabve arinovetwe oh, eh.
kanzuru eh. oh, mapurisa ekanzuru akutomhanyisa futi ah, iwe handi kanzuru ndinoona nezveuye nezvemabuildings emutown andongoziva mapurisa ekanzuru aiwa ndizvozvo mbudzi yadhura ndizvo saka chandiri kuda kukumbira kwauri gringoka mm. ndiri kukumbirawo ladha Bozi vakomana vangu nezuro pane akadonha akavakwidza madhiramu. Ndoda kuita ladha kuti vanyatsokwira vavake. Mukuona pasvika levhu yacho hapasina unaka. Ladha muda kuti riita sei mudhara? Ndoda kuti vakwire kana kuti vobayirira pasi ka. Yeah. Vovaka vari paladha. Ah, mudhara. Muri kutaura kuti double story iri akuwakwa neladha? handakana kunge mune ladha hombe seri ka ndakamboona pana. Mudhara zvinhu zvai zvakuda kuti wani muri munhu munare intelligent wani. Eh? Ko chii chaitika munhu? Mudhara.
Rada rokuwaka upstairs. Eh?
Tanguti tibatsirane because ndakamboona. Ah, rakareba la. Aiwa kubatsira handisi kuramba hangu kubatsira but zvamuri kuita zvine njodzi. Ah, vanongoshandisa mutika. Ukangoisa kudai o. Oh, munhu wongo zambira achienda. Hayi baba.
Hakuramba uchingodya nwiwa rangu iro wakomana. Aiwa nda. Ah. mdara muchiona e, nyaya yamauya nayo yakanaka eh, ndizvo e, hanzi kunonzi kuudza mbuya huita se huudzwa ndizvo e, ndizvozvo ndizvozvo e, kwete kuti kuudza mwana upedzisira ah, zvese zvangu izvozvo imwe kuti tsumo saka rega mukaenda kukambani inonzi gilfan steel best for still ine mascaford emhando yemandoro kwati ekuti munogona kutobika sadza muripo kana mwana chai anobika sadza aripa pascaford yavo ah, zvimwe zvinhu usataure zvausikazii given still ndinoiziva ndo vakandipa simbi dzandiri kuvakisa apa ah. zvescafolding zvabva papi ah.
mdara hamuzozive zvese bvunzai isusu isi handitisi tinoita zvekukwira kwira mabuildings akasiyana siyana vane mascafolding
one scafolding iripo pagilfan izvo so wakaintrodusa madhoo emhando yemandorokwati izvo ndakatenga ipapo pagilfan ndizvozvo chaizvo oh, eh. Eh, kana eh. reinforcement steel yandakaisa apo papa ine loose sale ka quotation ndakangoendesa free quotation ndobvaonza vanhu vavo velabor maspecialist ah. vakatouya vakaitaisaka muri kurasika papapawakachera mugodhi wakashandisa futi iyo yacho scaffolding yacho pawataichera mugodhi ah, mbudzi yadura mupeni uyo mukomana mm, ayo atochera mumaini pane panozodawo chi mascaford oh, ekuti eh, eh, tikwire eh. patinochera chi inonzi inonzi madhura edu epasi aya oh, mugodhi wemvura uyo yandika ah, iwe hatisi kutaurawo izvozvo kana ah, saka muri kutaura kuti kugufa ndogona kuwana scaffolding ya kupa price manje aiwa aiwa wari very cheap kutaura chokwadi wari very ukaona zvatinoafodhoisa ana gringo amozozvitadza ah, vanhu touyavo mount awega zvese ah, saka ndizvozvo eh. rega tione eh, angoti nuya racho masvikoro akupedzwa aiwaipa henyu ngoma nene handidye manuyo mm. kana inini handidye ndizvongongodya poloni chete oh. eh. aiwa rega ndienda handiti kugranite side pateiti nshe patonroad ikwani muchiri kutopa aiwa ndopaziva ndovari kusuplya ipapa apa vari kutoti alaby futi kana muda marata maakupedza zvenyu vanokupa ine laby ndakatogadzirisa ndakatotenga macromatic chaizvo this other side ndoda kuriita college iyo yoita e, imba ne ndichiona hapane zvese ipapapa tarisai kukura ko, ko inonzi swim pool swim pool swim pool swimming pool eh, eh. aiwa iyo ndichazoiita kune imwe college vanokuifutika vane reinforcement still yemu swimming pool wo eh iwe unenge unoziva zvakawanda ukashanda ikoko here ah, baba mukuru wangu ka ndio ndio manager aiwa mosara zvakadaka wangu vaya chada kupedza opareba ipacho takambopaidyirai yo sadza pakapaka motikari bva tapaka ipapa pari kutaurwa kana kuti utoa labor yekukwereta uchibhadhara mari yako mbichana mbichana wo zvakasiyana ah. ndikutoti zvakafanana kweiwa ngakuzi ngakuponwe rangu ndiyani mirai ndikuvhurirei gedhi vakuru